He ono Kāwana Krei. Ū e! He ono Kāwana Krei. Ū e!
Ko tēnei ngeri e haere ake nei, ko te whakautu a Te Wherowhero ki ngā kupu a Kāwana Krei. Kai māu e ērā whakautu. Tua e po, whakautua e po. Ka motuhia to upoko, ka whiu ki te kōhua wai, hei kai māna, koina te kupu a Kāwana Clay ki a Te Wherowhero. Me to Kāwana ture. A te whakautu a Te Wherowhero, ko te iwi a Kāwana Clay he kiore e noho mai nā ki te whare pungāwerewere nei nā. Mai o Te kai e kiore.
E ora ai tātou me he anga whakamua ana te titiro. Ki te noho tātou ki te pōuri, ao te pō, pō te ao. Ka kore pea e kite atu rā i te māramatanga. Engari, kua tae te wā, kia aro pū ai tātou, kia apopo rāua ko Ātahi rā. Kei reira pea ka kite i te oranga.
Hei tīmatanga kōrero pea, i te nui o ngā kōrero kua puta mō te pāhuatanga o Rangiriri, mō ngā kōrero tuku iho o te Kīngitanga, mō ngā kōrero mō ngā pakanga whenua o Aotearoa. Me uaua ka rongo, ka kite rānei tātou i ngā kōrero mō ngā tūtohu raupatu i pue ake i te wā i a rātou mā. Ko tēnei pā. o Tūpekerunga, tētahi o ngā tino tūtohu i puea ake i te wā i a rātou. Nō reira, kia nanaohia ake rā taku ringa ki te whakaaraara i rongonui ai i te wā i a rātou, e kī ana, Kei taku pikitanga ake ki runga o te pia o Whairangi, tē rongo te pētī e āki ana e, ōhī nā wā! Ōhīnawa. Ko tēnei whakaaraara, he whakaaraara e whakaahua ana, e whakakōrero ana i te rongo kino, I tau ki runga i ō tātou mātua tupuna. He whakakōrero i tētahi o ngā tupuna tangata Pākehā nei, ko Te Pēti tana ingoa. Ā, i hau mai i tawhiti rānō, i Ingarangi rānō, ka tau, ā, ki Aotearoa, ka nōhia mai ia ki Te Peowhairangi, ki te Nōta. Haere nei te wā, haere nei te wā, ka tau mai ia ki roto o Waikato ake. Ka nōhia mai rā te pā o Te Peowhairangi. Kāore i matara atu i tētahi pā rongonui o tēnei rā tonu ko Horahora, ā, kei tēnei pikonga wai o Waikato e tū mai nā. Nō reira ka nōhia tēnei tupuna Pākehā ki te pā o Tūpekerunga. E tika ana te kōrero, anei kē ko te puku o te pā? Kei tēnei taha? Ki konei, āe.
Ki te aha? Ki te hahū ake i ngā kōrero o Waikato, ki te whakatātai i ngā nekenekehanga o Waikato, ki te kohikohi mātauranga mō ngā whakanekenekehanga o te Kīngitanga. He tangata tuku ia e te Karauna Pākehā, e te Kāwana a Kerei,

Nā konā, ka rongo ā tātou tupuna, ō tātou tupuna i te hē? Umm. Katoa katoa ērā āhuaranga, katoa katoa ērā kōrero i whāngaia ki a ia, nā te mea i rāhiritia a Te Peeti e ō mātou mātua e ō tātou tupuna. Nā ō tātou tupuna ia i whakaae kia nōhia mai ki te pā. Ki runga i te huarahi nō Tāmaki Rae. Nō te rirohanga o ngā kōrero, nō te rirohanga o te mātauranga o te Kīngitanga o Waikato, ka huri tuara atu ki te pāwherawhera i ō tātou whenua, ki te kōhuru i ō tātou tūpuna, i ā rātou tamariki, i ā rātou mokopuna. Nō reira, Koia pea te raru o te iwi Māori. Ia i hau mai te Karauna Pākehā i konei. He iwi Rāhiri tātou i te tini i te mano ahakoa ko wai. Koinei tonu te huarahi tawhito. Ka huakina ngā whatitoka o Waikato. Ko ngā poupou o roto, ko te aroha, ko te manaakitanga, ko te whakapono, ko te whakaiti, ko te kotahitanga. Katoa katoa ērā momo kōrero. Nō reira, i tana huri tuara atu i ō tātou tupuna, ka raru mātou. Ā, koia pea te raru o te iwi Māori, he nui noa nō te aroha. Umm.
Koirā pea tētehi anō o ngā tūtohu raupatu i whakakite ai ngō mātou tupuna, tēnei o Ātipiri, he mea tārai e Kāwana Kerei, he mea whakamana e Kuini Wikitōria hoki. Ko tā tēnei o Ātipiri he mea tuku ki ngō tātou tupuna e noho nei ki te tonga o ngā pae mānuka o Tāmaki, Nā tērā takiwā. I roto tonu i tēnei oati piri tēnei reta tuku e rārangi mai ana ngētehi tohutohu e mea ana. Me tuku koutou i o koutou mana, i tō koutou mana, ki raro tonu ki te mana a Kuini Wikitōria, hei huruhuru mō ngā tara a Kuini Wikitōria hei tā ngā kōrero. Ko ia ka noho mai hei matua tangata mōu koutou. Haere ake nei, haere ake nei, ā, haere ake nei. Ko ngō koutou rawa me ngō koutou taonga katoa, ā, tukuna ki tā rātou ope taua te ope taua Pākehā, ā, hei painga, hei oranga mā koutou. Ā, e mea hoki ana, ā, koutou ka whakaae ki tēnei o Āti Piri, ā, Tēnei reta tuku, ā, ka manaakitia koutou. Koutou kāore nei te tino whakaae ki tēnei o Ngāti Piri, ā, ki tēnei, ā, reta tuku. Ā, me hoki koutou ki tua, ā, o te Awa o Mangatāwhiri. ki tua o te rārangi aukati. I roto hoki i tērā oati piri e mea ana ki te kore koutou e whakaae, ā, ka tonoa koutou kia haere. I roto i te reo Pākehā e mea ana Those of you who do not swear your allegiance to Her Majesty the Queen will be ejected. Ka pai ko te kupu matua i roto i tērā takotoranga. reo Pākehā o tērā kupu, ejected, nei mutunga mai o te whakahāwea i ngō tātou tupuna, mutunga mai o te whakamate o te hurumututanga o ngō mātou tupuna. Engari, ki te āta whakataurite koe i ērā kōrero e rua whēnei nei ki te Tiriti o Waitangi, tēnei taha te reo Pākehā kei a ia ōna kōrero, ōna whakamāramatanga, te taha Māori kei a ia ōna kōrero, ōna whakamāoritanga, engari he rerekē, nē, koirā tētehi o ngā mahi māminga, ngā rautaki pakanga i whakarite ai e te Pākehā i runga anō i te mea kāore i kīia i roto i tērā kupu o Āti Piri, Koutou kāore i te whakaae ki tēnei reta tuku tēnei o Ngāti Piri. Kohikohia, whakaemiemi ō koutou rawa katoa, kauhoe ki tērā taha o te awa a Waikato. Hei tērā wā, hei tā ngā kōrero waipuke katoa tā tātou awa i tērā marama te marama o Hongongoi.

Ka tae i te pō o te 20 o Noema tau 1863, ka whakakotahi ai ngā tamariki nokinoki me ngā whāi me ngā kaumātua o te wā, atu i te 100 rātou, ki te puku o te pā. Ko te whakatau ka puta i ngā rangatira i a Tīoriori mā rātou mā, me puta ngā tamariki me ngā wāhine i ngā maioororo. Ka tīmata rātou ki te. Oma ki te omanga roa. Ko te ara ka puta ki Kōpūera. Ka puta te whakatau kia puta rā anō ko ngā tamariki katoa me ngā whaea, otirā ngā pakeke. Ka whaia rātou rā i te ara puta. Ā, ko Mangapākura tana ingoa. Ia rā te oma ana, puhipuhi haere ana e ngā tātou tamariki. Atu i te tahi rau rātou i mate i te parekura nui i roto i te wai o Kōpuera. Ko te tikanga o tērā kōpūera ko te whakaaroaro i te pū ki a koe. Ko pū ērā. Koinei te tikanga o tērā kōrero. Nā rā, nō konā ka rāhuitia. te roto mō 158 tau. Nō tērā tau, i te tūwheratanga mai o ngā mahi ororo, i a mātau ko te Kīngi, ā, e takahia ana ngā mahi ororo. Tata atu rā mātau ki te roto, ka tahuri au ki te Kīngi me taku pātai. Kua tae te wā, kia hikina te rāhui. Ka whakaae mai koe, ka whakaae mai te kīngi. Rua miniti nō iho i a māua ko Rāhui Papa te āta whakariterite māu i ngā takutaku. He wā kia tītokohia! Ka tae ki te aroaro o te roto, ka tākina ko ngā karakia. Ka hū te whenua i a Te Akaakarauwhero ki te titiro tātou ki te hītori. Ko te Kīngi whakamutunga o roto mai i ngā Maiōroro ko Kīngi Tāwhiao. Ko te tau tahi mano, waru rau, 63. Ka noho mai a Tāwhiao ki roto ki ngā maiororo o te wā moroiti nei. Ka tohua ia kia puta, kia ora anō ai te Kīngi. Ka tae mai a Ngāti Tamoho me tō rātou waka taua, ka taria atu rā a Tāwhiao ki Rāhaki. Kia tiakina tō mātou Kīngi. I te tuwheratanga o ngā maiororo hou, ka karangatia te Kīngi, te haramai. Ana he tohu tērā, ka pau te tahi tairau rima tekau mā iwa tau. Kāre anō tētehi ariki o Waikato kia tatū ki runga ki ngā maiōrōro, nā konā e hirahira ake nei, ā, kia hikina te rāhui. Ētehi wā, ngā tātou tikanga o te ao Māori he pēhia anō i a tātou tonu. Nō reira, tēnei wā, hikina te rāhui, tukuna ngā tupuna kia haere ki tua o tāwauwau. Tēnā kia tīmata rānō au i te tau rua mano tua ngahuru mā rua, ka puta te whakatau a Te Puni Kōkiri kia tīmata ngā iwi ki te whakamahara i ngā pāhuatanga o te motu. Kō Rangiriri mai, a Ōrākau mai, Rangiaowhia, Te Tarata, Pukehinahina, Waerenga a Hika. Ko te mate kē, ka rakau ana he tauira hei whai mā mātou. Me kī, he arikī, he tauira, he korekore noa. Ka tukanga mai he tahua pūtea, ka waiho mā te iwi, hei āta wherawhera, hei āta wānanga me pēwhea, me pēwhea. Nā konā, mahuta mai ai te whakaaro i a au, kia kōrerotia taku māmā i ōna ohinga, te wā i a ia e tamariki nokinoki ana. Ko te tau tērā 1963. Ko te whakamahara tērā o te tai rau tau. Ko te whakautu taku māmā, he mea karangatia ai ngāna huānga, ngāna karanga tahi, karanga rua rānei, ka whakatūria he kapa, ka waiata rātou i ētehi waiata tawhito i titoa mō aua wā. Haere mai rā e ngā iwi o te motu. Ka mutu te wāhanga ki a rātou, he rima miniti noio, ā, ka heke i te atamira, ka tū mai ko ngā pane o ngā kaunihera ā-rohe o Waikato. Ka riro mā rātou anō ai taua rā i whakahaere. Taku whakautu taku māmā, eho. Kua āpopo. Ko te tau 2013, ka whakaritea he tūāhuatanga, ā, kia korea rawa te iwi e warewaretia, nē. I tīmata au ki te tito haka, i konā ka kite atu au i ngā whakakitenga, Tēnā i tautaua. Hau. Hau. Hau. Hau. Hau. Ko te hau ēnei o ngā whare tūtaua o te motu. Tumeke au i ērā whakakitenga ōku, ka wāhia ngaku hoa ki a Raukawa, ki a Paraone Gloyne mā, ki Tauranga Moana, ki a Josh mā, ki a Awanui Black mā, mā tātua ki a Haturini mā. Kia kotahi ki runga mai o Rangiriri, Kia kotahi te haka, kia kotahi te takahi, kia tahi te, kotahi te whiu o te rākau. Tērā rā, atu i te toru rau toa o te motu ka tae mai a haka kotahi. Koia te tauira, he ariki, he tauira ka whakatakotoria. Nāwai, nāwai, ko tēnei tauira o runga anō o Rangiriri, ka noho mai hei tauira mā tēnā iwi, mā tēnā iwi, mā tēnā iwi i ngā whaka, i ngā rā whakamaharatanga.
Āe, e takoto mai nei ko ā tātou mātua, ko ā tātou tupuna i hinga i konei te pāhuatanga o Rangiriri. Kua raua kē ā mātou tupuna ki te rua kotahi. Ehara tēnei te tikanga pai, ehara tēnei te tikanga tika. Me uaua ka rongo i te hirahira, me uaua ka rongo i te pakari o te tū a o mātou mātua, a o tātou tupuna i te wā i a rātou. Ko tā rātou, he whawhai mō te whenua, he whawhai mō ngā tikanga, mō te reo, katoa katoa ērā āhuatanga. Nā, ka tahuri atu tātou ki tēnei urupā, anei e takoto mai nā, ko ngā hōia Pākehā. Anei tētahi tauira anō hoki o te taupēhitanga i tau ki runga i a mātou. Otirā, te taupēhitanga i tau ki runga i ō tātou tupuna.
Ko mātou te iwi tuatahi i te ao ki te hanga i ngā maiōrōro tawhito. Āe, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi ō rātou pā tawhito, engari ko mātou te tuatahi ki te hanga i ngā mea hou. He nui ngā piki me ngā heke o te mahi tahi ki a tauiwi. Ka kaihoahoa, ka kaipūkaha tauiwi. Kāre e paku mārama ki te whakatakotoranga o te whenua me te whakaaro Māori. Nō reira, nōku mahi tahi ana ki a rātou, Ko te wāhanga uaua ki a au. Ngā māherehere katoa. E torotika ana ngā rārangi. Meātou, karakau e ruri tō ngā tupuna ia i whērā ai te totika o ngā rārangi. Tēnei mea te tuna, e aha ki te mea he tuna tōtika? Kāo, nā rā tana whiuwhiu haere, tana. Whio rēnei nā, i a ia e whikoe ana. Koina ngā āhua uaua, wāhanga uaua, ā, te mahi tahi ki aua tangata. Ka tekau mārama te roa ki te hanga ngā maiōroro me ngā mīhini. o te ao hou nei, nga mihini rahi kerikeri rua i oti i roto i te wā o te mate kōwheori, me ngā tikanga kāwanatanga o te wā, e whakawhāiti ana te tokomaha e taea ai. O runga i te pā, i te wā kotahi, ko ngā āhuatanga o te ture i aua wā, I uaua ki a mātou. Ka mutu, ko te hanga ēnei, ēnei maiororo i te wā o te hōtoke, kaua ko te raumati. Nō reira, paruparu katoa te whenua, he kaha nō te ua. Taku wero atu ki ngā kaimahi, e hoa, e otingaku tupuna me ngā kō. Engari anō ngā koutou rauemi o te nāianei, he mihini. Kia mataara mai nā koutou, kia tutuki rānō ngēnei mahi. Ā, koinā e te kōrero o tērā wā. He kangapū te whenua ka haere ngatangata ki whea. Rū ai mō Ko Purutiata Whiakiaita aha ita ita.
Koina ngā mea tino uaua ai, working through COVID, working through the winter times, ko ētehi pēhitanga o te wā, ko ngā ture kāwana, me ngā ture a Kaunihera a rohe, me ki ngā ture taiao, ā, me āmene atu rā mātou ki ngā rātou tikanga, ngā rātou pūnaha whakahaere. He ono Kāwana Kerei. Ūe. He ono Kāwana Kerei. Ūe. He tekau mārama ki ngā kaimahi, ngā kaikāmura o te nāianei. He kōro tango iho marara, he aha, he tahua. He toru tau ki ō mātou tūpuna. Kai māu e ērā whakautua e pō, whakautua e pō. Nē, ko te wā o te toimaha tērā. Te wā tae mai ai te iwi manene ki runga ki a Tāmaki Makaurau. Ko koe ano Kawana Kreieikai māku e ingo hāhitu. He whenua te take i tae mai ai. Me to Kawana ture, me ngoto rānei i o koutou niho. I roto i aua wā, Ka timata ngō mātou tupuna ki te keri rua kia hanga mai ngā maiōrōrō. Ki reira mō te pūtahitanga mai o te kai. He kiore!
I a au e whakaritea ana taua rā, i kite ai au i ngā tamariki nokinoki o te wharekura o Rākaumanga. Mea atu ana au ki tō rātou kaiako, Tena, ka rongo koe ki te orooro o te pūkaea. Tua ngā tamariki nokinoki kia takatoki noa ki te pā. Anō nei he tūpāpaku. Ka tae ki te wā matua, ka puta te oro o te pūkāea, ka tuku, Ā, ko ngā ika ā-whiro te tiki atu i ngā tamariki. Ka raua ki ngā pokowhiwhi i a au e āta mātakitaki ana, ā, me te kino o ngaku roimata ka puta mai te whakakitenga i taku mātakitaki i ngaku tamariki nokinoki e takoto tūpāpaku ana. He wā kei te aroaro. Waihanga mai ai ngā maiororo tawhito, kia ora anō ai ngā tātou kōrero. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei.
Ehake i te mea, ko te ahunga o te Kīngitanga, ko te ahunga kē o te iwi Māori. Mehemea e taea e tātou te iwi Māori te whakatutuki i ngā wawata, i ngā mātāpono i whakatūria i te wā o te tutūnga mai o te Kīngitanga, ko te iwi Māori ka wikitoria. I think ko Oti nga kai tawoko.
Ko Korotangi rawa ko Te Ahorangi noho? Mm. Ka pai. He nui a matou wawata, tetehi o era e whakarauora i a matou ano waiata, ko te whakatātūtū i tētehi ahurei, ko te kapa haka tētehi huarahi e eke rawa ai era wawata. Ko nga kaiwhiwhi.
Nga kaiwhiwhi. Ae, koia. Ta tetehi o era rautaki. e kōrerotia ana ia mō te āhuatanga ki te kapa haka, ā, ko ngā whaikōrero e wātea noa iho ana ki ngā tāne i raro iho i te pakeke o te 16, he huarahi whakarauora i te paepae, ā, whērā rawa hoki ki te karanga. Atu i tērā, ia, kua rite te nuinga o ngā mahi. Ko ngā tētehi wāhanga hoki o roto i tērā mahi, pēnei nei ki ngā mahi a Tūhoe, ā, he whakangungu i ā mātou toa ki. ngā mahi tūkāriri, tūkaitaua, tūkāmuha, huarahi whakarauora i ngā tikanga atu i roto i a Waikato. Kotahi noa tā mātou kura rākau, ko te rākau hūmārie tērā. Pātai atu anō. Hei a whea? Hei te taite, te pō, te rā, te katoa o te rā, hei te taite. Engari, he iwi pakanga te iwi o Waikato. He ahakoa te whakamoetanga a Tāwhiao i a mātou rākau, kei te ora tonu tērā wairua, kei te ngiha tonu mai tērā hiahia. Ka waiho.
E ora ai tātou me he anga whakamua ana te titiro. Ki te noho tātou ki te pōuri, ao te pō, pō te ao. Ka kore pea e kite atu rā i te māramatanga. Nō reira, ka tae mai a iwi kē atu ki konei, kāre rātou i hiahia ki te whakarongo ki ngā amuamu katoa o te ao Māori e pōhēhē nō rātou e. Ko tā te Māori titiro ki a ia anō, a, kei te pō kē. Engari ko tāku, me anga whakamua, me mōhio te tangata ki ngā mea o tawhito, nē. Engari.

He whare kōrero a Āti Awa Tōwhiwhi. Me hoki atu rā ki tēnā whakataki, ko tō whare kōrero nāu ko tōku whare kōrero nōku. Tēnā koutou katoa i te iwi e whakarongo nei ki tēnei. Ko te reo o te Āti Awa tō nei, ko tā rātou ake mahi, te whakaatu mai ki ki te hunga rangatahi ai, ka taea e koe te tū Māori nei i roto i tēnei ao hurihuri, Kia noho mana motuhake, kia noho mana Māori koe. Koirā te runanga e hiahia ai mō tātou nei te reo irirangi o Āti Awa. Ā, kāti rā, ka tika ki a koutou e, ko au tēnei, ko Maaka, arā. Anō he mea rerekē ia hāpori, io hāpori, engari mā mātou nei, ko te Ati Awatanga he kupu hei whakaputa i tāku nei mātauranga, Pono ko te kaupapa, puna ko te reo, nā te Ati Awatoa e ārahi.